Essalawmaleýkim hormatly watandaşlar! Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň on törünji sany siziň bilen. Gepleşigimiziň bu gezekki sany Aşgabat medeni-dynç alyş merkezinde meşhur Ak kepderi wideo studiýasy tarapyndan ýazgy edilýär. Gepleşigimiziň bu gezekki sanynyň myhmanlary bolsa türkmen aýdym-saz sungatynda özboluşly ýoly döredip giden meşhur bagşy Nurmuhammet Meredowyň şägirtleri Rahman Hudaýberdiýew hem-de ogly Didarmuhammet Meredow. Rahman, Didarmuhammet, gepleşikde hoş gördük. Sag boluň, sag boluň. Mähriban tomaşaçylar, ilki bilen myhmanlarymyz hakynda gysgaça maglumaty siziň dykgatyňyza ýetirmekçi. Rahman Hudaýberdiýew bir müň dokuz ýüz togsanynjy ýylyň aprel aýynyň ýigrimi birine Akbugdaý etrabynyň Bereket obasynda dogulýar. Maşgalada jemi dört dogan, bir gyz, üç ogul. Maşgalada özi üçünji çaga. Iki müň altynjy ýylda on birinji mekdebi tamamlaýar. Türkmen döwlet medeniýet institutyna iki müň on ikinji ýylda girýär, iki müň on ýedinji ýylda-da şol instituty tamamlaýar. Maşgalaly, iki ogly bar. Didar Muhammetmeredow bir müň dokuz ýüz togsan sekizinji ýylyň Maý aýynyň otuzyna Aşgabat şäherinde dogulýar. Maşgalada jemi üç dogan, iki oglan, bir gyz, özi ulusy. Iki müň on altynjy ýylda kyrk ikinji mekdebi tamamlaýar. Bu myhmanlarymyz hakynda gysgaça maglumat boldy. Ilki bilen sungat älemine, aýdym-saza gelşiňiz hakynda gysgaça maglumaty siziň özüňizden diňlemekçi. Rahman, aýdyma haçan başladyňyz? Aý, şu aýdym aýdyp başlap birinji togsan ýedinji ýylda Ilkinji gezek ýaňky türkmen toýunda bir aýdym aýdyp gördüm. Ýedi ýaşyňyzda?
Hawa. Olam. Nirede toý? Şu obamyzda.
Hawa, biziň obamyz, Rahman meň obadaşym, Akguly etrabym Bereket obasy, halk arasynda Sekiz PMK diýip tanalýar, gaty gowy oba. Hawa, şu ýaňky halypam Nurmuhammet Meredow biziň obamyza köpräk gelýärdi, biziň obamyza ýaňky şo taýda ýaňky obamyzyň oglanlary şo taýda halypam bilen Herimiz ýaňky bir kupletden aýdym aýtdyrdy. Şeýle özüm şon ýaly täsin duýgy boldy men üçin. Haýsy aýdymy aýtdyňyz şu wagt? Ýadyňyza düşýärmi? Ýedi ýaşyňyzda.
Jemiläni aýdypdyk. Ha, Jemile, Jemile.
Ýok. O dälmi?
Ýa ýöreniňde bolman ýeriň gaýymyň. Hawa, hawa. Şol aýdymy aýdypdyk, onnoňam Anorany aýdypdyk. Ha, tüweleme. Hawa.
Soň haçan Nurmuhammet Meredow size ak pata berdi?
Ýa iki müň ýedinji ýylda ýaky Nurmuhammet Meredow halypamyň ýaky öýüne bardyk. Şonda hytaýly oglanlar bärde dostlarymyz äkidipdi şolaň öýüne. Guwanç diýip bir dostumyz bardy. Hem agamyz hem dostumyz diýşi. Aý şoň bilen ýaky öýüne bardyk. Ondan soň Rahman Hudaýberdiýew diýip täze şägirdiň çykypdyr-laý Nurnaz diýýän. Guwanç şeý diýipd-ä bu. Kimkä bu diýip. Ýaňky maňa meň ýüzüme seret diýýän duýdy-laý o. Ondan soň, Hä, şu jaraş oglanmy zat diýip ýaňky Guwanja tüweleme. Aý ýaňky onnoň, Hany indi bir aýdym aýdyp ber diýipd-ä. Aý menem turşuna göni zowladyp başladym-da. Aý ýaňky aljyradymam ýöne ýaňky şo halypany görüp begenjime ýaňada turup aýdyp berdim-dä. Aý tüweleme diýdi malades. Eýýäm muň ýüzi ýyrtylypdyr-a diýdi şonda. Aý onda şonda ýaňky bile düýet aýdym aýdaly diýip ýaňky halypadan soradyk. Ol hem şonda diýipdi. Işşalla nesip bolsa diýdi. Şonda iki müň ýedinji ýylda Söz beripdi. Onnoň birinji bile aýdan aýdymy duet şu iki müň sekizinji ýylda çykdy-da. Näme aýdym?
Merjeniň diýip. Hawa, şol aýdym. Onnoň iki müň dokuzynjy ýylda-da ikinji aýdymy çykypdy duet. Olam Leýlidi aýdymyň ady. Şol döwürler aýdymlary kim işläp berýärdi? Sözleri kimiňki, sazy kimiňki? Ýaňky şo birinji aýdymymyzy sözüni Yslam Süleýmanow işledi. O heňini zadyn onuň ýaňky sazynam Kolýa Ýakymow işläpdi. Golsam şonda goýupdyk bile. Ikinji aýdymyňyzy? Ikinji aýdymymyzy ýaňky heňinem şo Yslam tapdy, ýaňky sazyny Döwlet Täşliýew işläpdi. Sözlerinem şo Yslam diýen oglan, dogrumy? Hawa, sözüni Yslam Süleýmanow işledi. Ýaňky sazynam Döwlet Täşliýew işläpdi. Doly derejeli toýlara haçan gidip başladyňyz?
Ondan ýaňky iki müň Birinji aýdymy çykana şu iki müň sekizde ýa men özüm toý sögüp başladym. Özbaşdak. Özbaşdak. O. Ýa iki müň ýedinji ýylda-da zat edýärdik bolan ýaňky esasy iki müň sekizinji ýylda şo köpüräk toýa ýa özbaşdak gidip ugradymda. Ýeri gelende ýatlatsam, mähriban tomaşaçylar, ýaňy-ýakynda Ak kepder wideo studiýasy bilen bilelikde halypa bagşy Nurmuhammet Meredow hakynda bir ýatlama filmi işledik. Ne bilemok bi gepleşik şo ýatlama film ýaýlyma berlenden soň çykarmy ýa öň çykarmy şol ýatlama filminde Nurmuhammet halypaň mähriban käbesindenem bir ýakymly ýatlamalaryny ýazgy edip aldykda ine Didar Muhammedem bardy ine diýjek bolýan zadym şol halypaň käbesi esasy şägirtleri hökmünde biraz seni agzady birem Eldary agzatda elbetde bir Adamyň näme ýüreginde galýandyr ýa. Aw aw. Onda näme mundan beýlägem işiňizde üstünlik. Hawa sag bol.
Didar Muhammet Aý saňa tüweleme kakaň uly miras goýup gidipdir. Ajaýyp aýdymlary bar. Gowy özboluşly ýoly bar. Aýdym-saza elbetde kakaň aýdymlary itergi berendir dogrymy? Dogry. Kakamyň aýdymlary bilen. Haçan hiňlenip başladyň, haçan aýdym aýdyp başladyň?
Men aýdyma iki müň on birinji ýylda başladym. Kakam aýrylansoň, ondan soň aýdyp başladym-da. Kakamyň özi bakakän höweslendirenokdym, aýtdyranokdym. Ondan näme özüňiz höwes edýän bolsaňyz, şol işiňiz bilen bolarsyňyz, okarsyňyz, ondan ejeňiz-kakaňyzy özüňiz eklärsiňiz zat diýip. Ýöne aýdym aýtdyranokdy. Görgüjiň özi irden toý, agşam toý. Sebäbi şo käriň Agyrdygyny bilýär. Ýo, agyr. Çagalaryna-da şony islemedi, dogrumy? Hawa. Kän ony höweslendirip zat etmedi, ýöne aýrylansoň maňlaýda onuň aýdymy şeýdip başladyk bizem. Kakamyň aýdymlary bilen dowam edýäs. Indi özüňem täze-täze aýdymlary işlemek göz öňünde tutýaňmy? Barmy işlän aýdymlaryňyz? Hawa, nesip bolsa täze aýdymlar hem işläs. Ýöne edil şumada kakamyň aýdymlary bilen. Aha, tüweleme.
Öýlenmekçi guraňokmy? Intäge niýetimde ýok. Ýok, intäk niýetiňde ýok? Ýok.
Tüweleme. Barmy özi gözüňe tutýanyň? Aý, bar diýseň hem bolýar. Ýok. Ýok, bar diýsem hem bolýar, ýok diýsem hem bolmaz diý, bolýar diýme, sebäbi ine tomaşa edip otyrlar-da. Hum. Gyzlar. Senem ýaş oglan, owadan oglan. Aý, bardyr naýşym bar. Barmy?
Bardyr, bardyr.
Umuman söýgi diýlen zat barmy, ýokmy? Bar, bar. Bar bar tüweleme. Ony näme bereň gyzykly gürrüňleriň üçin köp sag boluň. Ýeri gelende ýatlatsam ilki bilen sizden etjek haýyşym gepleşikde arkaýyn erkin oturyň sebäbi myhmanlaryň köpüsi nämeden gorkýar? Gepleşik taýyn bolup YouTube kanalyna goýulýar. Internet ulgamynda goýulýar welin, tomaşaçylardan geljek negatiw, erbet teswirlerden gorkýarlar. Şoň üçin hem gelmekden gorkýarlar, gelmekden çekinýärler. Türkmen halky aýdýar, Il agzyny ýygyp bolmaz, çelek agzyny bogup bolmaz diýýär. Aý ýaly, perişde ýaly adam bolaňda-da, hökman bir kemçilik taparlar. Şoň üçin arkaýyn, erkin gatnaşmaly, öz pikiriňizi aýtmaly. Bu soraga bilmedim diýip çekinmeli däl. Bilmäniň bilen Seni suda çekjek ýok, ýa bilmäniň bilen, hökman biläýmeli soraglaram däl, gepleşikde taýýarlanýan soraglaryň köpüsini men-ä özüm taýýarlamda görýän, taýýarlamda bilýän. Şoň üçin hiç çekinmeli däl, utanmaly däl. Käbir aýdymçylarymyz bar, gepleşige gelmekden boýun gaçyrýarlar-da. Ýöne menem her gezegem tomaşaçylara ýatladýan-da, sebäbi Ýutubda-da, Instagramda-da maňa ýazýarlar, Agam, Plan aýdymçyny çagyryp beräýiň, şol aýdymçy bilen gepleşiňizde göräýeli diýýärler. Elbetde, aýdymçylary men isläp çagyramok. Tomaşaçylar ýazýar, diýmek şol aýdymçylaryň muşdaklary ýazýarlar. Muşdaklar haýyş edenden soň menem aýdymçylara ýüz tutýan. Olar gepleşige gelmekden boýun towlaýarlar, diýmek olar meň çakylygymy kabul edenoklar diýip düşünmeli däl, muşdaklarynyň çakylyklaryny kabul edenok. Muşdaklarynyň haýyşyny kanagatlandyranok. Muşdaklar haýyş edenden soň men olary çagyrýan. Eger muşdaklar haýyş etmese, men özümden isläp çagyramok-da, şony aýdasym gelýär. Onsoňam ýene-de hormatly tomaşaçylar, gepleşige pylanyny çagyraýyn diýmäň, siziň diýýän aýdymçylaryňyzy çagyryp gördüm, geljek däl diýdiler, ikilenji, üçülenji gezegem, ýöne gaýta-gaýta haýyş edip durmaga meň ýüzüm çatanok diýip, şunça ýatlatdym men gepleşiklerde. Şonda-da Şonda-da, şoň ýaly ýatladanda-da, Agam gepleşige pylanyny çagyraýda diýip ýazýanlar, size sözüm ýok. Size sözüm ýok. Janyňyz sag bolsun. Arada bir halypa aýdymçylarymyzyň biri Näme üçin Mergeniň gepleşigine gatnaşmadyň diýse, Maslahat bermediler diýip jogap berýärmiş. Maslahat berip-bermedi ýaly Mergeniň gepleşigi

Maksadymyz tomaşaçylaryň şatlygyny artdyrmak, tomaşaçylara dynç bermek, aýdymçylaryň ajaýyp aýdymlaryny ýetirmek, gyzykly soraglary ýetirmek, soraglary bilmet diýip myhmanlary näme etmeli däl, tankytlamaly däl. Myhmanlar esasy aýdymçylar, şonuň üçin hem olaryň aýdym aýdyşyna baha bermeli. Her dürli mowzuklardan berilýän soraglara jogap berişine baha bermeli däl. Ýene bir ýatlaçak zadym, Android telefon ulanýanlar üçin bir täzelik bar, öňem ýatladypdym. Play Marketde Ýyldyz diýip bir goşundy bar. Prilaženiýäniň goşundy diýip terjime edäýýäs-de. Ýyldyz diýen goşundy bar. Şol Ýyldyz diýen goşundy öz türkmen oglanymyz tarapyndan işlenip düzüldi, ýöredilýär. Türkmen ýyldyzlarynyň ähli täzeliklerini olar yzarlap durlar, şol Ýyldyz goşundy-da goýýarlar. Şonuň üçin türkmen ýyldyzlarymyzyň Täzeklerini ilki bolup göreýin diýseňiz, Ýyldyz goşundyny ýükläp alyň. Bi elbetde häzirlikçe Play Marketde bar, ýagny Android telefon ulanýanlar üçin bar. Pak garagma iPhone ulanýanlar üçin ýok, sadä şonuň üçin iPhone ulanýanlar özüňiz öň görüň. Onda näme, taýyn bolsaňyz, gepleşigiň birinji tapgyryna başlaýaly.

Duşuşygy ödüň belle. Gülle gülle aýry gülle. Duşuşygy ödüň belle.
Mähriban tomaşaçylar, siz Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň on dördünji sanyna tomaşa edýäňiz. Biz birinji tapgyrymyza başlaýarys. Myhmanlarymyzam Rahman Hudaýberdiýew bilen Didar Muhammet Meredow. Birinji tapgyr Jemi üç soragdan ybarat. Her haýsyňyza soraglaryňam dört wariant jogaplary bar, haýsam bolsa biri dogry. Kömekleriňiz bar internet ulgamynda ýa meň internet ulgamdaky dostlarymdan, instagramdaky dostlarymdan göni ýaýlyma çykyp sorag berip bilýäňiz, ýa-da özüňiziň internet ulgamyndaky, tapawudy ýok, instagram bolsun, imo bolsun, feýsbuk bolsun, haýsam bolsa sosial ulgamlardaky dostlaryňyzdan sorap bilýäňiz. Kimdir birine jaň edip berebilýäňiz hemem alyp baryjyň kömegini ulanyp bilýäňiz. Birek-birege arkaýyn kömek edip bilýäňiz. Başladyk. Bir müň kyrkynjy ýylda Seljuk begiň agtyklary, doganlar Çagry begiň we Togrul begiň baştutanlygyndaky oguz-türkmen goşunlary Soltan Masudyň goşunyny uly ýeňlişe sezewar edýärler. Şol ýeňlişe sezewar bolan Masud haýsy döwletiň soltany bolupdyr? A. Abbaslylar, de, Gaznawular, çe, Emewiler, de, Sefewiler.
Ýalňyşmasam, hormatly Prezidentimiziň Türkmenistan, Beýik Ýüpek ýoly ýüregi atly kitabyny okadym. Şony okamda ýaňky be, Gaznawlar diýip geçýär.
Onda jogabyň B wariant, dogrymy? B wariant. Hawa, men şonda.
Soltan Masud Gaznawylar döwletiniň soltany bolupdyr, şeýlemi? Hawa. Birinji tapgyryň birinji sowalyny Rahman Hudaýberdiýew siz bilmegi başarmadyňyz. Jogap nädogry diýsem, Siz ylalaşmarsyňyz hakykatdanda kitapda şeýle be gaznawlar. Birinji tapgyryň birinji sowaly Didar Muhammet siz üçin şeýle. Milli lukmançylygyň düýbüni tutujy hökmünde kimiň ady agzalýar? Dört wariant berilýär. Abu Ali ibn Sina, B. Aly ibn Sahl Rabban, Ç. Seýit Ysmaýyl Gürgenli, D. Ibn Musa. Indi milli lukmançylyk diýlende nämäni göz öňünde tutýaň? Türkmeniň lukmançylygy göz öňünde tutulýar. Şonuň üçin birazajyk itergi bereýin. Şu alymlaryň atlaryna üns ber. Haýsysy türkmeniň bir adyna mahsusrak atly? Milli lukmançylygyň düýbüni tutujy a. Abu Aly ibn Sina, b. Aly ibn Sahl Rabban, ç. Seýit Ysmaýyl Gürgenli, d. Ibn Musa. Gön jogap beräýiň. Gön jogap beräý. Abu Aly ibn Sina.
Näme üçin beý diýdiň?
Okadym bir ýerde. Nirede okadyň? Bolnitsada.
Hassahanadamy? Hawa.
Milli lukmançylygyň düýbüni tutujy Ibn Sinamy, seň pikiriňçe?

Hawa. Didarmuhammet, birinji tapgyryň birinji sowalyny senem bilmegi başardyň, hakykatdan-da, milli lukmançylygyň düýbüni tutujy hökmünde Seýit Ysmaýyl Gürgenliň ady agzalyp geçilýär. Dowam edýäs. Birinji tapgyryň ikinji sowaly Rahman Hudaýberdiýew siz üçin şeýle. Çowdur bagşy bir müň sekiz ýüz segsen dördünji ýylda Sumburyň boýundaky Ýeýdek obasynda doglupdyr. Özi Ýomut tiresiniň Düýeji taýpasynyň Ýeýdek urugyndan. Ol doga kemis bolupdyr. Haýsam bolsa bir agzasy kemis bolupdyr, doga gitdi. Dogupdy näme eken şol? A. Kör B. Ker C. Lal D. Ysmaz Çowdur bagşy doga ýara kör bolupdyr, ýa ker bolupdyr, ýa lal bolupdyr, ýa-da ysmaz bolupdyr. Bi maglumat Uspenskiý bilen Belýaýewiň Türkmen sazy diýen kitabynda bar.
Näme kör? Indi özüň pikirlenip gör-de.

Diňlemeli, sluh gerek, zat gerek, ýöne kör bolsa, lal bolsa-da, lal bolsa-da nä hiňlenmeli, aýdyp aýtsa. Dogry, dogry.
Ýoo, dogry.
Birinji tapgyryň ikinji towany bilmegi başardyň, Çowdur bagşy doga kör bolupdyr. Didar Muhammet, siz üçin bolsa wideo sorag. Tüweleme tomaşaçylarymyz işjeň gatnaşýarlar, wideo sorag iberipdir bir tomaşaçymyz. Üns berip diňläň.
Essalawmaleýkum hormatly adamlar! Men Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Muhammetmyrat Orazow. Meniň Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigine gatnaşyjylara berjek sowalym. Orta mekdepde okaýan okuwçy bilim alýan döwründe şularyň haýsysyny özbaşdak iş hökmünde ýazmaýar? A. Annotasiýa B. Dissertasiýa C. Syn D.
Düzme. Indi pikirlenip göräýiz. Düzme ýazylýar. Ýoga, düzme ýazylýar.
Düzmäni aýyrýaň.
Syn galdy, annotasiýa galdy, dissertasiýa galdy. Orta mekdebiň okuwçysy. Şolaryň haýsyny ýazmaýandyr öýdýäň? Şolaryň üçüsinem bilemok-da. Üçüsinem bileňok?
Hä-ä. Ine, meselem, bu oglum saňa aýdýar, Didar Muhammet, pylan zady okap gel. Şoňa-da syn ýaz diýip bilýär-ä. Dogryrak.
Syn. Birinji, ikinjisi näme zada? Annotasiýa bilen dissertasiýa. Syn hem aýyr, ýara annotasiýa ýa-da dissertasiýa. Dissertasiýa diýýär. Dissertasiýa ýazýan däldir diýýär, dogrumy? Hany onda dogry jogabym diňläli.
Dogry jogap B dissertasiýa. Berekella Didar-Muhammet, bilmegi başardyň. Bildi.
Birinji tapgyryň üçünji sowaly, ýagny birinji tapgyryň soňky sowaly bolýar, Rahman Hudaýberdiýew siz üçin şeýle. Nazar kylsa dişleriňe diýen aýdymyň sözleri kimiňki? Dört wariant berýän. Indi sada bilýänsiňiz Çary Nurymowyňky. Çary Nurymowyňky.
Dür derýadan çyka bilmez nazar näme bilýän-dä. Hawa. Nazar kylsa dişleriňe. Sözleri kimiňki? A. Magtymguly. B. Mollanepes. Ç. Kemine. D. Mätäji. Mätäji. Mätäjiňkimi? Hawa. Anyk jogabyň şomy? Hawa. Hiç kimden kömegem sorajak däl. Ýokmy? Ýok.
Şeýlelik bilen hem mähriban tomaşaçylar, gepleşigimizde ilkinji ýeňliş boldy, Rahman Hudaýberdiýew birinji tapgyryň üçünji sowalynyň dogry jogabyny bilmegi başarmady. Nazar kyrsa dişleriňe diýen aýdymyň sözleri Mollanepesiňki. Mollanepes. Birinji tapgyryň soňky sowaly, Didarmuhammet

Özüň özüňden bilip aýtdyňmy şu jogaby ýa biri kömek etdimi? Rahman kömek etdimi? Aýa ony peýgamber. Şeýdip hem mähriban tomaşaçylar Rahman Hudaýberdiýew öz halypasy Nurmuhammet Meredowyň ogly Didarmuhammet Meredowa ýalňyş jogap berdi. Birinji tapgyryň üçünji sowalyny Didarmuhammet bilmegi başarmadyň. Ol ýylan diýen aýdymyňam sözleri Mollanepesiňki. Mollanepes. Mollanepes. Aýdymlaryň ikisem awtory Mollanepes. Mollanepes. Şeýlelik bilenem mähriban tomaşaçylar, biz Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň on dördünji sanynyň birinji tapgyryny tamamlaýarys. Biraz soňrak biz ikinji tapgyrymyza başlarys.

Ikinji tapgyryň birinji sowaly şeýle. Indi bu ýerde size hiç hili wariantlar hödürlenmeýär, jogaby özüňiz bilmeli. Kömekleriňizem bardyr, arkaýyn ulanyp bilersiňiz. Mahmyt Zamahşary diýip bir türkmen alymy ýaşap geçipdir, on birinji, on ikinji asyrlarda. Ol arap grammatikasyny esaslandyryjy hasaplanýar. Oňam birnäçe ajaýyp kitaplary bar. Şol kitaplaryň birem Ýagşyzadalaryň bahary. Türkmen alymynyň Arap dilinde ýazan şol kitaby şu garaşsyzlyk ýyllarynda türkmen diline terjime edilip, türkmen okyjylaryna ýetirildi. Şol kitapdanam şeýle bir maglumat size taýynladym. Üns berip diňläň. Hezreti Aly, goý Alla onuň ýüzüni nurlandyrsyn, şeýle diýipdir, Seniň dostlaryň üçdür, duşmanlaryň hem üçdür. Dostlaryň, dostuň dostuň dosty we duşmanyň duşmany. Duşmanlaryň kimler? Hezreti Aly, Dostlaryň hem üçdür diýýär, duşmanlaryň hem üçdür diýýär. Onsoň sanap berýär dostlaryňy. Dostuň, seň öz dostuň. Dostuň dosty, seň hem dostuň bolýar. Duşmanyň duşmany, seň duşmanyň duşmany, seň dostuň bolýar-da. Indi ol ýene sanaýa duşmanlaryňam kimler diýip sanaýa indi şony sanap ber. Indi seň duşmanlaryň kimler? Duşmanyň. Duşmanyň. Onsoň. Dostuň dosty. Dostuň dosty seň dostuň bora. Dostuň dosty. Dostuň duşmany. Duşmanyň dosty. Duşmanyň dosty.
Ýa duşmanyň dosty seňem duşmanyň bolýada. Onsoň. Ýa birinji aýdanyň. Hemem Dostuň
dosty. Ýok. Dostuň duşmany. Dostuň duşmany. Dostuň duşmany. Berekella.
Duşmanlaryň hem üçdür diýýär. Duşmanyň, duşmanyň dosty, hemem dostuň duşmany. Dostuň duşmany, hawa. Berekella.
Ikinji tapgyryň birinji sowaly Didar Muhammet, size-de şol kitapdan, Mahmyt Zamahşaryň Ýagşy zadalaryň bahary atly kitabyndan. Onda-da Hezreti Alyň sözleri getirilýär. Hezreti Aly Goý, Alla onuň ýüzüni nurlandyrsyn, şeýle diýipdir, Günler içinde sagat çalt geçýär, Aý içinde Gün çalt geçýär, Ýyl içinde Aý çalt geçýär, Näme içinde ýyllar çalt geçýär? Ýöne jogap asyr däl. Asyr diýäýme. Adamyň durmuşyna degişli. Gün içinde sagat çalt geçýär diýýär.
Aý içinde-de gün çalt geçýär diýýär. Ýyl içinde-de aý çalt geçýär diýýär. Näme içinde ýyllar çalt geçýär? Şatlykly gowy günleriň içinde ýyllar çalt geçäýmese. Ha? Şatlykly gowy günleriň içinde ýyllar çalt geçäýmese. Ýok.
Bir ýyllap, näçe ýyllap son? Sagat çalt geçýär. Günler içinde sagat çalt geçýär, aý içinde ýyl, aý içinde gün çalt geçýär, ýyl içinde aý çalt geçýär. Nämäň içinde ýyllar çalt geçýär? Adamyň nämesi? Asyr däl. Adamyň nämesi çalt geçýär? Adamyň nämesi? Ömri. Ana.
Ömri çalt geçýär. Ömür içinde ýyllar çalt geçýär.
Ömür içinde ýyllar çalt geçýär.
Ikinji tapgyram, maňa golaýlapsyň.
Ikinji tapgyram. Men bildim, men bildim bolýarmy düşünip? Ýok, men bildim.
Ýok, sen kömek etdiň bolýar.
Hä, kömek etdim.
Owa. Didar Muhammediň kakasy saňa kömek etdi, sen hem Didar Muhammede kömek etdiň. Geografiýadan. Geografiýany gowy görýän diýip eşitdik. Tailandyň paýtagty. Tailandyň paýtagty. Tailand patyşalygynyň paýtagty.

Ha?
Pekinmi?
Ine, Didar Muhammet Meredowam Gerab eden ikilik alandygyny subut etdi. Pekin. Taýlandyň paýtagty Pekin diýýär. Ine, Hytaýyň paýtagty nir onda? Pekin.
Ä, ikisem birmi onda? Ýok. Şumat siz diýýäňizsoň bildim. Şeýle.
Ýa, bilmediňmi? Bilmedim. Ýok, kömek al-aý, bilmedim diýip geçirme-dä. Bir topar kömekleňiz bara. Tinde değil o. Instagram'a girecek mi? Yok. Ya birine can etcek mi? Yere de daş edýän.
Hani?
Öne daşyny eşitdirer ýala etgin barmy? Eşitdim onu. Öyle. Kime can edýäs? Geografiýa mugallymam men. Göni. O 8 PMK can et. Hayır.
Salam aleyküm Atacan.

Aý-ho-aý, masgara etdiň.
Türkmenistanyň paýtagtyny bilýäň dämi, atam? Boldy. Boldy. Kömegiňiz-ä ýok.
Ýene bir kömek aljakmy? Näme? Hä, dur. Haw, iki gezek jaň edip bolanok. Wiý, bolanokmy? Boldy, jaňy gutardym men.
Boldy. Internet ulgamyny Instagramda gönýä. Meňkiden çykalmy? Ha? Meň agzalamdan soralym ýa seň agzalaňdan soralym ýa? Bil.
Aý bol.
Meňkiden soraýalymy? Daa soraý. Häzir onda Instagramda göni ýaýlyma çykýas. Mähriban tomaşaçylar, Salowmaleýkim. Ine şu wagt Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigiň on tönji sanyny ýazgy edýäs. Myhmanymyz Rahman Hudaýberdiýew bilen Didar Muhammet Meredow. Tailandyň paýtagty nire? Sowalyň dogry jogabyny bilmek üçin Rahman size ýüz tutýar. Ine-de Mekan ýetmiş on bir diýen ildeşimiz bildi, Bangkok diýip jogap berdi. Mekan ýetmiş on bir Rahmanyň instagram sahypasyna ýaz Rahman saňa baýrak berer da Berekella.
Bankok.
Bankok. Eee görýäň. Bankok.
Men gitdim men şo ýaňky diýjek boldum ýadym diliň ujunda diýdim aýa. Diliň ujunda diýdiň. Bolýa.
Iki sapar gitdim ýogsam.
Bolýa. Iki sapar gitdiň Taýlanda. Paýtagtynyňam niredigini aýdyp bilmediň. Berekella Rahmanjan. Didar Muhammet Meredow size-de geografiýadan şeýle sowal. Wýetnamyň paýtagty nire? Internete girmesek bolmaýar. Internete girmesek bolmaýar? Bolýar. Birine sorap bilýänmi?
Sora.
Ýa jaňat soraýyn. Jaňat soraý.
Kime jaň edýäs?

Hanoý, Hanoý, a. Hä, Wýetnam, Hanoý. Wýetnamyň paýtagty nire diýdiň? Hanoý.
Hanoý?
Hawa.
Nämäň Hanoýy?
Berekella, sag bol, saňa ýakyn. Sag bol, Anna, saňa ýakyn. Sag bol, saňa.
Ine, şeýle hem Annaň kömegi bilen Didarmuhammet Meredow dogry jogaby bilmegi başardy. Wýetnamyň paýtagty Hanoý. Hanoý. Hanoý. Bir mahallar Juma Aýazmyrat bilen Boşalagyň bir oýny bardy. Bilýäňizmi? Geografyýadan sorag berem ola. Wýetnam paýtagty nire diýýär? Mugallym soraýar okuwçydan. Aý bilemok diýýär. Bilmeseň häzir gözüňi oýaryn diýýär. Hanoýda diýýär. Bildiň geç diýýär. Ikinji tapgyryň üçünji sowaly, ýagny jemleýji sowaly, iň soňky sowaly siz üçin şeýle. Rahman Hudaýberdiýew ýigrimi minut bir sagadyň näçeden näçe bölegi bolup durýar? Ýigrimi minut. Ýigrimi minut Hawa. bir sagadyň näçe bölegi bolup durýar? Näçeden näçe bölegi? Kömekleşeýin. Birden bir, ikiden iki, üçden bir, şoňňalak, dörtden bir.

60 minut. Ondan Üç bölegi bolýar.
Ha, üç bölegi. Üç bölegi bolýar. Üç bölegi bolýar. Aljyraýaň aýak maňa.
Pikirlenmeli-ä. Ylham birden gelýän. Ikinji tapgyryň jemi neçe sowaly? Didar Muhammet siz üçin şeýle. Birden ýüze çenli jemi näçe sany dokuzlyk san bar? Birden ýüze çenli hasaplaňda dokuzlyk san. Näçe sany dokuzlyk san bar?
Dokuz.
Dokuz sanymy?

On bir. On bir.
On bir. On birmi?
Hawa. Belki başga-da bardyr?
Ýok. Tä togsan dokuzy iki sany sany hasapladyň-a, togsan, togsandaky dokuzlugam hasapladyň-a.
Dokuz, on dokuz, ýigrimi dokuz, otuz dokuz, kyrk dokuz, elli dokuz, altmyş dokuz, ýetmiş dokuz, segsen dokuz, togsan dokuz.

On dokuz. Ýigrimi dokuz, otuz dokuz, kyrk dokuz, elli dokuz, altmyş dokuz, ýetmiş dokuz, segsen dokuz, togsan, togsan bir, togsan iki, togsan üç, togsan dört, togsan bäş, togsan alty, togsan ýedi, togsan sekiz, togsan dokuzam iki sany san bolup gidýär. Ýigrimi. Ine, şeýlelik bilenem, mähriban tomaşaçylar, ikinji tapgyrymyz tamam boldy. Biz birnäçe wagtdan soň üçünji tapgyra-myza başlarys.

Mähriban tomaşaçylar biz gepleşigimiziň üçünji tapgyryna başlaýas. Rahman Didarmuhammet üçünji tapgyrda sowallar, foto soraglar bolar. Paýhas çeşmesi atly kitap bar. Gadymdan gelýän türkmen nakyllary, atalar sözleri, paýhaslar jemlenen. Haýsam bolsa şu suraty goşýaňa, suratlary, sözleri goşýaň welin, haýsam bolsa bir atalar sözi ýa-da nakyl emele gelmeli. Rahman senden başlaýas. Ine, suratlara hemem sözlere üns ber. Birinji suratda näme görýäň? Birinji suratda ýaňky näme bulutlaşyp duran garaňky. Garaňkylyk.
Indi bärde aşakda bir zat ýazylgam. Näme ýazylgy? Rusça. Näme diýipdi aňry? Dobry weçer.
Dobry weçer o. O. Indi weçeriňem aşagy çyzylypdyr. O. Diýmek nämä üns bermeli? Weçer sözüne üns bermeli. Dogry dämi? Weçer sözüne üns bermeli. Weçer näme türkmençe? Weçer.
Agşam. Agşam. Agşam.
Indi seret. Birinji surat agşam diýmegi aňladýar. O. Ikinji surat näme? Çörek.
Çörek, nan. Nan. O.
Agşam nan Indi aňyrda iki sany iňlis sözi bar. Akbugdaý etrabynyň Bereket obasyndaky on birinji orta mekdepde iňlis dilinden kim okatdy?
E bizde barmy iňlis biz okamyz?
Onunjy mekdepde bardy. Bilemok on birinji mekdepde barmy ýokmy. Little. Little. Little. Little diýmek näme?

Iýilýä. Iýilýä, iýmek.
Indi ýadyňda sakla. Ýokarky setir şeýle boldy. Agşam nan az iý. Onsoň indi aşaky setire geçýäs. Surat. Näme görýäň? Bagçylyk ýa garly. Gar.
Diýmek, ýylyň haýsy pasly? Gyş pasly. Gyş.
Diýmek, gyş şu ýyl. Gyş. Ikinji iňlis sözi bar. Näme?

Tomusam dälde näme? Ýaz pasly bolýada. Ýaz. Ola gyş, olam ýaz bolýa.
Ýaňky o iňlisçedem näme diýdik? I. I diýdik, iýmek. Iýmek. Ho, iýmek. Ho, indi. Indi sen şu şu ýerde sen diňe sorrow diýen sözi bilmediň. Ýöne ol häzir öz-özünden geler. Ýokarky, ýokarky setir goşýaň. Agşam nanyny az iý. Gyş. Gyşyň nämesini ýaz iý diýýär. Gyşyň nämesini ýaz iýmeli? Agşam nanyny az iý. Gyş pylan zadyny ýaz iý. Nanyny bilýäň-ä sen. A indi gyşyň sowugyny. Sowugyny däl.
Ine, meselem, ertiriň nämesini iýme diýer-ä. A indi gyşyň sowugyny.

Dogrymy? Aý berekella. Bildim eýdýäni. Aýda oradan. Didar Muhammet, saňa ine şu atalar sözi. Başlaýar. Suratda näme görýäň? Türkmen alabaýy. Türkmen alabaýy. Diýmek, türkmençe näme? Umuman näme? It. It. It. Rus sözi bar. Nesditsa.
Näme?
Nesditsa.
Kyrk ikinji mekdepde rus dil mugallymyňyz kimdi? Şu ataçym ýörüp oturandyr. Ne staditsa. Ha, ne staditsa.
Näme diýmek?
Rusça bilýänlerdir näme? Rusça da bileňok. Bolýa? Rusça bilmesek iňlisçe bileli. Aşakda, aşak setir. Ogner.
Näme diýmek?
Ogner.
Ha?
Ogner.
Bileňok.

Hmm. Kömek edýän. Indi şu ýerde ýekeje iňlis sözi galdy. Dogrymy? Indi goşaly şol iňlis sözi öz-özünden geler. Itden utanmasaňam, utanmasaňam.
Nämesinden utan? Itiň nämesinden utanmaly? Itiň özünden utanmasaňam, nämesinden utanmaly? Etden utanmasaňam eýesini. Eýesinden.
Eýesinden. O ne demek eýesi diýmek.
Etden utanmasaňam eýesinden utan diýýär. Dogry aýdýaň.
Ha. Etden utanmasaňam hem eýesinden utan.
Sapda men kömek etdim eýdýän. Aý, kömek edibersen.
Kadar gän kömek etdi adam. Indi başlaýas. Rahman üns ber. Birinji surat näme?
Çemçe. Çemçe.
Ikinji iňlis sözi gelýär. Näme diýmek? Witini. Ha?
Witini. Witin.
Witin.
Witin.
Wiz diýen sözi Rahman Hudaý berdi. Witin diýip okaýar. Wiz. Wiz. Bolýar, nämeden soň bileris. Çemçe, wiz. Oh.
Näme surat görýäň? Ýokarda.
Zat, aş. Aş.
Oh. O ýerde diýen iňlis sözi bar. Give.
Give. Give. Give, give, bermek. Give. With diýmek hem bilen diýmek. With bilen, give.
Give, bermek.
Bermek. Indi seret, goşýas, ýokarkyny goşaly. Ow. Çemçe bilen aş berip. Indi bu ýerde çemçäň nämesi görkezilipdir?
Strelka. Ow, ne, şo görkezme nämäni görkezýär? Çemçäni görkezýär. Çemçäň nämesini görkezýär?
Niresini görkezýär? Sapyny görkezýär.
Sapyny. Ow.
Çemçe bilen aş berip, sapy bilen Indi surat näme? Göz. Ne wykalowaý. Näme diýmek? Ne wykalowaý, ne, ne wykalowaý. Sapy bilen göz näme? Indi öz-özem gelmeli-ä. Çemçe bilen aş berip, sapy bilen göz.
Göz iýmek.
Ne wykalowaý iýmekmi? Hä, ýok, ýok.
Ne wykalowaý.
Çemçe bilen aş berip, sapy bilen göz
Gör.
Käbir gözüni neme daýar aýdýar? Gör, hawa.
Çy? Göreçi, gözeçi-de, gözüniň göreçi. Sapy bilen gözüni.
Çykarma. Çykarma.
Çemçe bilen aş berip, Sapy bilen gözüni çykarma.
Göz, göz çykarma. Göz çykarma. Çemçe bilen aş berip, sapy bilen göz, göz çykarma. çykarma. Ha, kemal bir kömek edýär ha. Soň dilini alýar da minnet edýär, ýene edýär ýa-da e, kömek edip etjek bolup gaýta zyýan edýär. Şunlar zatlarda ulanýar da. Ananda Didar Muhammed sizler. Rus sözi bar. Birinji. Näme? Okany? Zavisnik.
Ha, zavisnik.
Zavisnik.

Bir zat gögerjek bolup dur, onam atyna çekilipdir diýmek gögerenok diýen manyny berýär. Bahylyň bagy gögerenok, gögermez. Indi bärde ýene aşakda gögeripdir. Gögerse-de ýemiş bermez. Miwe bermez. Dogry, dogry.
Miwe bermez. Fruit, emem give.
Bahylyň bagy gögermez. Göge görse-de miwe bermez diýýär. A, Rahman Hudaýberdiýew gowy sorag düşdi saňa. Hany bu aýdymçylary-a tanaýarsyň, dogrumy? Ýokarky setirden başlaýas. Kim ol eli gitaraly aýdymçy?
Aly. Aly.
Alyň adyny alýaň. Aly. Indi ýokarky setirde rus sözi bar. Oka ony. Mest.
Mest. Mest diýmek näme? Mest diýmek ýaňky. A,

Türk seriallaryny görüp. Hakyky.
Türkçe düşünýändirler dogry dälmi? Türkçe bilýän, türk görüp döredip. Türkçe konuşýarlar, amma rusça sözlemi söýlemeýärler. Indi men türkçe bilemok. Bolýar. Mest ar diýmek, ar. Ar. Ar. Birinden ar aljak bolýan, ar. Ar. Ali, ar. Aşakdan. Aşak setirde kim? Atajan. Atajan.
Atajan. Ahmet Atajanow. Ahmet. Ahmet diýip alýas, olam etme diýýär. Herek edip. Alynyň aryny kimden çykarma? Ahmetden çykarma. Alynyň aryny Ahmetden çykarma diýýär türkmen halky. Alynyň aryny Ahmetden çykarma diýýär. Kä maly internet ulgamynda käbiri kimdir birine gahary gelýär. Ýöne ony senden çykarýar. Şonda aýdylýar-da, Alynyň aryny Ahmetden çykarma diýilýär. Sabyrly, geçirimli bolmaly. Ha, geçirimli bolmaly.
Didar Muhammet, ýene-de. It. It. Rus sözüni oka. Proklýatiýa. Proklýatiýa. Aşakda möjek. Olam plan zat etme diýýär. Dogry dälmi? Etmez ýa-da etme. Indi proklýatsiýa näme? Hany bir terjime ediňsene, näme diýip pikir edýäňiz? Bir gepleşigi gyzyklandyralyň. Tomaşaçylarymyzam gülsün eýleriň. Proklýatsiýa näme? Proklýatsiýa näme bolup biler? Rahman Hudaýberdiýew, Didar Muhammetmeredow. Proklýatsiýa näme?
Çalaja beräm. Çalaja? Çalaja bir zat.
Gar. Gar.
Garry. Garry, proklýatsiýa, Rahman Hudaýberdiýewiň pikirine görä, garry. Gargamak bolýar. Gargamak, gargyşmy? Gygyrmak.
Gargyş, gargyş. Ahyry studiýaň kömegi bilen proklýatsiýaň nämedigini bildiň, dogry dälmi? Aňyrda operatorlar gygyryp otyrlar. Indiki gezek hormatly Hajy Nurberdiýew, Ak kepder wideo studiýasynyň ýolbaşçysy, bu operatorlary aýyrýaňyz-da, täze operatorlary goýýaňyz. Seretmedim men ýene. Myhmanlara kömek edýärler.
Bolýar. Gargyş. It gargyşy, Kime ýokmaz?
Möjege. Hawa, möjegiň başga ady näme? It gargyşy gurda ýokmaz diýýär Gurda türkmen. ýokmaz, hawa.
It gargyşy gurda ýokmaz. Gurda ýok, a. It gargyşy gurda ýokmaz. Ýaňky Alynyň aryny Ahmetden çykarjak bolýanlar kämally gargynýarlar-da. Ine, şolara berilýän jogap şu. It gargyşy ugurda ýokmy? Ine, mähriban tomaşaçylar, şunuň bilen hem Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň on üçünji sany tamam boldy. Myhmanlara, meşhur aýdymçylar Rahman Hudaýberdiýewe, Didar Muhammet Meredowa köp sag bolsun aýdýas. Çakylygy kabul etdiňiz, özem birinji gezekde çakylyk kabul edip, Öz wagtynda geldiňiz, ýazgymyzam şeýle bir şowly boldy. Aşgabat medeni dynç alyş merkezine-de, meşhur Ak kepder wideo studiýasyna-da öz minnetdarlygymyzy bildirýäs. Size-de işiňizde üstünlik, hoş owazyňyz elmydama belentden ýaňlansyn. Nesip bolsa täze-täze gepleşiklerde görşeliň, ajaýyp aýdymlaryňyz bilen, hoş owazlaryňyz bilen öz muşdaklaryňyzy Begendirip duruň. Gepleşikde soraglara jogap berip bilmedik diýip pikir etmäň. Tomaşaçylar hawa biraz özüňizi erkin alyp bardyňyz. Bu näme bu tomaşaçylar has gyzyklanar ýaly, has bir şatlanar, begener ýaly, gülerler ýaly arasynda bir dynç almalylar dogry dälmi? Bu gepleşik tomaşaçylaryň, watandaşlarymyzyň dynç almagy üçin taýýarlanýar. Şonuň üçin hem mähriban tomaşaçylar myhmanlar plan soraga bilmedi diýip Öýke-kinede etmeli däl, gatam görmeli däl, erbet teswirlerem ýazmaly däl. Mähriban tomaşaçylar, Gepleşik türkmen sungaty atly YouTube kanalynda goýlar. Gepleşik hakyndaky pikirleriňizi, teklipleriňizi meň Instagram sahypama özüme şahsyma ýazyp ugradyp bilersiňiz. Gepleşige gatnaşmak isleseňiz, ýagny Wideo soraglaryňyz bar bolsa, foto soraglaryňyz bar bolsa, meň Instagram sahypama ýa-da şu gepleşigiň elektron salgysy bardyr, Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi gmail nokat kom, şol elektron salga ýazyp ýollap iberip bilersiňiz. Ýene-de gepleşiklerde, ýeneki sanlarda duşýança hoş sag boluň, saglykda görşeliň.